Kumawu TV aba amansane yɛn a yɛdie mu Kumawu TV aba amansane mu abusuafoɔ yɛn mma adwo na yɛn mma kɔ aba mo nfa nkyɛn ɛɛ eh, nansɛn dum so bi a esi wɔ asante mantam no nyɛ agorɔ. Mofakyɛ paa eh, yɛgu so. Ɛnɛ ɛyɛ ɛda ɛbenada the 16th day in the month of March 2021. Yɛatena ase mmara so sɛ yɛde si no pi na yɛde ɛde brɛ wɔ medin ɛde sɛ Mike Menyammerɛ na yɛtumi adi nkɔmmɔhyɛ no nso. Sɛ wobɛtumi adwane yɛn nso wɔ Facebook Ɛyɛ Kumawu TV, YouTube, Kumawu TV, ɔde nkyerɛ, zero two zero two six six eight four six four, aseda nkɔ mfa ma eh, yaboafo a ɔmo ɛboa yɛ Kumawu Training Institute sɛ nsanodwuma ɛbea ɛne Kumawu Training Institute maka akyerɛ ɔsɛ ɛdeɛ wopɛ nsanodwuma a ɛbɛtumi aboa ɛde da koro ɛkyerɛ ɔmo ohunu yɛ ɛtumi aboa ma obusuafoɔ nso ate ho dɛ na wɔn nso no ɛtumi aboa wɔ berɛ a ɛdi ɛno nso ɛtumi asopɔte wɔ a ɛyɛ Kumawu Training Institute. Next week eh, another training ɛbɛkɔ so, yɛde ho nkɔmmɔ ɛbɛbrɛ wɔ aseda kɔ ɛfama God's Way Casket Shop, Kumasi Asafo Labour Roundabout, ɛhɔ na wɔn wɔ, wɔde hyɛ dua firi mu bra na wɔn ntumi mmoa wo. Mallam Muhammad Spiritual and Herbal Centre, Kwawati bie, wɔse wɔhaw amanneɛ bi na wokɔ mu, adwumasɛm na ayɛ basaa, anaasɛ ebia yareɛ bi na ɛda wo busuani bi so a, fa no bra Kwawati bie na wɔntumi mmoa wo. Saa nso na Tawheed Naturopathic Clinic ɛwɔ. Kumasi Guoji junction hɔ na wɔn wɔ. Wɔn sɛ yareɛ bi a obiara no ɛɛ bra firi mmɔfra ase ara kɔsi mpanin mu wɔn a wɔn bɛtumi aboa ahwɛ wo ama biribiara no atumi akɔ so de ama wo. Wɔn na ɛso asɛm ɛde dwumadie atumi abrɛ wo. Once again ɛɛ ha yɛ Kumawu TV ɛne yɛn nkyɛn. Me guest atena ase nnɛ yi bɛnya mmerɛ na yɛatumi adi nkɔmmɔ. Wonim sɛ mmɔfra bɛyɛ aduonu ne akyire a wɔn kɔwuiɛ last week. ɛwɔ apam ɔbrɛ a wɔn kɔ dware po mu on Sunday ɛɛ ɛnɛ ɛna ebi mu ewutu ɛɛ yɛyɛ wɔn mass burial ɛde ma wɔn sɛ thirteen ɛna na yɛtumi ehu wɔn mo no sɛdeɛ mmoa no asi awe na asi asɛe no na entumi ɛwɔ wɔn kɔhyɛ mɔtri nti edi kan sii wɔn mo ɛnɛ yi ɛna mmɔfra edu na ɛnyɛ agorɔ kuro apam ani daneeɛ na awerɛho pa ara. Yebenya mmere na yɛadi hɔ nkɔmmɔ kakra. Aberante bi nso, ɔno nso no, ɔno nso yɛse wakɔ akɔgye kawa bi akɔhyɛ, n'adamfo kawa, ama kawa no aka ne nsa ama. Wohu sɛ nsɛm bebree ma na wɔyɛ adeɛ no, sɛ adeɛ betumi abɔ mmɔden ayi kawa no afiri ne nsa. Sɛ aberanteɛ no, ɛnkɔsi nnɛ anwummere na ɔnwuiɛ, ɛyɛ sɛ ɔbɛnya a day old baby na ɔde ne mogya asacrifice. Hwan a yɛde reba ɛkɔ yɛ de sacrificial anaa sacrifice atumi de ama. Nsɛm bebree na ɛsi wɔn a ɛbɛnya mmerɛ na atumi adi ho nkɔmmɔ. Who leads NPP? a ɛho hia sɛ yɛbɛtua toɔ. Te sɛ Covid no baeɛ no, yɛnyaa nsuo free, yɛnyaa nkanea free, na ɛnnɛ yi no yɛtua kakra na yɛde akosua aboa ama yɛatumi asan apagya yɛn ho bio a, adɛn na yɛmpɛ sɛ yɛbɛtua? Ɔman biara no a ɛwɔ Satumpɔn no deɛ, toɔ de yɛde yɛ, nti yɛmmɔ mmɔden na yɛntumi yɛtutua toɔ no. Na yɛabisa um, prior to elections, deɛ na NPP foɔ ka ne sɛ wɔbɛmuvu ɔman no from taxation to production what has changed what has happened eh, ɛka no nso no sika dodoɔ no eh, ɛdeɛ na yɛde atumi ayɛ

de ma Ghana because saa nkwadaa yi a saa atoyerɛnkyɛm yi ato wɔn no, me nua, eh, mɛtumi aka sɛ yɛwɔ president wɔ mu, ministers, yɛwɔ asɔfoɔ, yɛwɔ doctors, teachers, all professionals, yɛwɔ bi wɔ mu. Ɛna useful exuberant nti no ɛde nkruma kɔ wie. Ɛɛ mɛma abusua yɛ akɔ, mɛma awɔfoɔ yɛ akɔ, mɛma ɔman no nyinaa yɛ akɔ. Awerɛho. Hwɛ saa deɛ na mede mahwɛ sɛ ɛɛ mede me me me me makɔ gyina deɛ abrɛ a awɔfoɔ no wɔ mu. Mm. So ɔte aseɛ.
Thirteen years, sixteen years, and listen to some of the parents. No ebi mu kɔ sɛ yɛ yɛkɔ asɔre.

Bɛyɛ sɛ wɔyera wɔ nsu no so na yɛanhu no ntɛn na bɛhunu no yɛde body no ba fie no ɛnyɛ yie a ɛhɔ na ɔmo sie no. na ɔmo sie no nti ɛsɛ hɔ no yɛnkɔ hɔ no sɛ hɔ no yɛ very deep so I don't know why a nkwadaa no ɛtumi ɛtumi fa saa kwati kwan no a ɔmo kɔduru hɔ no na wosɛe tie

Nso yɛ ama mo Yakob because oba at the age of thirteen sixteen na obi sie oba ɛyɛ adeɛ a nyame anim nim ɛɛ yɛ a na awerɛ ho yie me te yɛ no fact ɛɛ ɛyɛ me ya awɔ se nso bom yie ɛho ɛnɛ ebi asi wɔ me mpɛsua so ɛnɛ yɛ ɛnɛ and that is ɛno anadwo ɛdɛ na ɛsi yɛ ɛɛ ɛyɛ Friday. Mm-hmm.

Nti wantumi ankɔ bank. Akwadaa abranteɛ no ahye deɛ ɔbɛyɛ no. Wahye ahye obi fie. Wɔn yɛ tenant o. Wahye ahye obi fie adwane. Na sɛ sɛbe nnipa adeɛ wei kɔ tiri mu a, ame kyɛ sɛ wodwe ho nte aseɛ. Ɛdeɛ bɛn ɛna ewiase nko ayɛ agye. Ɛdeɛn? Ɛdeɛn? So wopɛ sɛ ɔbaa sɛ ɔne wo nna a? Na sɛ ɔhye maame no ne nkwadaa. But, but still learn, have, learning a lesson no mm, uh, yɛntumi nso nya awofo bi wɔ uh, kurom hɔ a ɔno no koraa wobɛtumi aka sɛ asomasi ma deɛ there is no way ɔmbɛkɔ pono ho saa ne tea no wɔ ho sɛ ɔyɛ bibi na wɔnyina no wantia no a wɔbɛkɔ akɔyɛ nti deɛ yɛbɛka ne sɛ yɛma abusuaefoɔ no nyinaa yɛ akɔ yɛma yɛnim mmerɛ ma yɛnka ne saa nso 18 a ɛnɛ akɔlaa ɔwɔ 7 years koraa no a nyansa wɔn nim no kyɛn yɛ koraa na ebi afɛs ne yɛ wɔ 15 years so ɔho nti ne nkɔlaa no nim nyansa fa ɛduru baabi
akɔlaa bie nim nyansa mm. baa ne nyansa ne duru baabi sɛ sɛ metumi kɔ ba wɔn hu ne nyansa sɛ biribi si a ɛna mekɔtɔ menim dwale So ate aseɛ? Ɛna n'adwene no nyina nso nsuo no deɛ mɛtumi asi mu ne mapie mm. ne nyansa no no nti na yɛka sɛ ɔmu nnim nyansa no ɔnim dwaleɛ right. baapanyini deɛ wo sɛ wokɔ dwale nsuo koraa wotumi hu sɛ aha no meduru ha bɛmɛm meduru a bɛduru sei ah. baakwaraa no ɔnim nyansa ba ɔnim nyansa sɛ nsuo no a wakɔ mu no so nkɔ n'anim kakra a nsuo no bɛfa no right menka sɛ ɔmo nnim nya nso ba saa adwene no right sɛ eh, nti yɛmma abusuafoɔ a mowɔ apam ne ɔman no nyinaa mu bibia yɛakɔ yɛnim sɛ eh, deɛ asi yɛde bɛyɛ lesson paa menim sɛ mmɔfra no bi wɔ apam hɔ a ɛbɛyɛ den paa sɛ firi nnɛ kuro yi no eh, ebi apona no koraa no ɔbɛkɔ hɔ nti yɛnsrɛ sɛ yɛyɛ aka akyiri no ɛbɔ yɛn ho ban na biribi saa ɛnsa ɛnsi ebio right egu so redi nkɔmɔ fagye nkyerɛ bra on zero two zero two six six eight four six four afei yɛ mo nwura mu ɛɛ mo na mo de budget no kɔ parliament mo na mo mo mo bu ɔman no ɛɛ chairman kɔ yɛ mi mi nti o.

Metaa su sɛ Ɔmanpanin na Ɔmfo, Ghana da wɔn akoma so yie. Yɛnhwɛ, sɛ wohwɛ budget sɛ ɛba asoɔ fa yɛ agriculture sɛm a, so wote aseɛ, sɛ ɛbɛboa ama agric mpuntuo no akɔ n'anim ama Ghana yɛatumi ade yɛn ho, wote aseɛ, ne yɛba. education nso, process ne nneɛma a yɛyɛ for education sɛ infrastructure a yɛboa ama adesuasɛm akɔ n'anim nti. So ate aseɛ? Yɛnnyam nkanea, yɛnnyam nkanea ho nsɛm a wɔboa sɛ sɛ president reka sɛ wɔresan abɛ increase yɛn yɛfrɛ no sɛ generational power no more sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛkora this time wɔbɛ extend power to the neighbouring countries sɛdeɛ ne yɛyɛ no no. You're going to increase it. Officer, mehunu sɛ budget no yɛ budget bi a ɛbɛboa yɛn. Ana sɛ wohwɛ hospitals, health a wɔka sɛ now eh, is it six regions na ɛyɛ six they pretty sure sɛ yɛbɛ create regional hospitals a wɔboa wɔn wɔka no 2020 no sɛ yɛbɛtoa so sɛ yɛbɛyɛ saa dwumadie wei nyinaa ma no akɔ so no. And all exist- districts a ɛni hospital yɛbɛnya district hospitals That is it. ma yɛsɛ yɛmfa so so koraa mmɔfo mu Eh Mickey, yɛse Rome was not built in a day, eh ɔman kyekyere nkakra nkakra, ɛna afei nso na woanom so nim sɛ afei na ɛmfan sɛ yɛ appointing ministers wɔ yɛ second eh yɛfrɛ no sɛ term yi mu, Adam Kwaku Addo ne mpaninfoɔ, anisoadehunu a yɛanya, ah sɛ Nyame yɛ yɛn adom.

yɛahu sɛ ampa, asɛm a papa no kaeɛ no, ɔgu so a ɔyɛ. Sɛ mereka no, me ne wo kan, Kwampɔn na ɔkye mmata no nkyɛe yie si wei. Amen. Ɛsi ɛsi yɛbubu atuo gu ase Yɛbu agu. na meboa.
Nti deɛ me mpaeɛ a mebɔ ne sɛ yɛbɛtumi anya ahodeɛ atu saa anammɔn no. Okay. Sɛ wote aseɛ? Sɛ watumi afiri ne nimdeɛ mu ne ho no aka no deɛ, ɛyɛ adeɛ a wɔ ani n'adesuahodie mu sɛ ɔbɛyɛ. Okay. Wo na mɛkyɛ wo no ase. Ɛna secondly, eh, menim sɛ Wabobɔ sɛ ɛwɔ sɛ Ghana kakra kakra yɛtumi boa na yɛ build ɔman no. Ɛyɛ nokorɛ, ɔman biara no no matter what it is ɛyɛ tax ɛna ɛde kyekyere ɔman no. Ɛna yɛ yɛtumi ka ɛna akɔ abrokyire ase, wokɔ abrokyire ase, wokɔ abrokyire, yes ɛyɛ nokorɛ. Wokɔ abrokyire a obi ne ne yere ne ne mma, yɛse the the more a wowɔ no, wo mmienu a woda nko, wo mmiɛnsa a woda nko, w'abusua no mu trɛ no,

nso tutuu anammɔn bebree de maa yɛn. Enti now, this is the time a sɛ yɛn ho hinhia yɛn kakra tumi kɔ nnwuma so a, yɛn nso tumi yɛ biribi na ase no yɛde boa ɔman no, yɛtumi pagya ɔman no. Are we losing the fact sɛ covid no baeɛ no nso no ama nnipa bebree no adwuma abɔ wɔn? Bebree nso wɔ hɔ wɔn adwuma no yɛ koraa media adwuma yi ɛkɔɔ fam because of companies a na wɔyɛ adwuma no.

ɛma ɔman nkyekyereɛ nso akɔ yie. Ɛnti me sɛ me hwɛ in general na me hwɛ ɔmanpanin ɛne ɔkaa sɛ year of good wɔ toa so na ɛkwan a ɛde yɛn nsa akeka ɛne new ones a ɔwɔ se yɛ yɛ yɛ timi toa so no I think sɛ is in order sɛ ɔte aseɛ ɛsi sɛ ɔbɛhwɛ na project adadadada ne ɔwɔ hɔ nyinaa no deɛ ɛbɛtimi within four years no deɛ ɛbɛtimi asan ɔsɛ ɔma identify 8700 project a aban aban aba kɔ dɔm sa kan a yɛnwie yɛ afei mopɛ sɛ mohwɛ na yɛtumi awie nyinaa
but remarkably year of roads first year of roads no wobɛka sɛ ghanafoɔ ɛfili the impact a wampanin sa ka sɛ ɛyɛ second year of road yes

Mɛtumi aka sɛ wokɔ estate na kuro twa a Nyankopɔn bɔ ɔsoro bɔ asase mm. ebi mu nni hɔ da. Kumase mm. Kumase proper.
Kumase proper estate. Mm. Estate. Ano de. You understand? Dabi dabi.
You understand?
Yeah. Estate.
Ne yɛ hu kota. Dabi dabi. But eti mantam mantam ɛnɛ mene o kase yɛ hu kota. You understand? Ɛyɛ massive. Hwɛ wo kɔ ɛfɛ ne sɛ kware na we we are seeing through massive improvement there do you understand nti me me me me nam a na sɛ metu kwan me hu sɛ akwan yie ɛrekɔ so of which a ɛɛ previous government ne ade ade na me hu sɛ bi kɔ ɛne the the rate a wei ni so kɔ ne deɛ masa ɛyɛ massive ɛyɛ massive. mo first year of road no ɛɛ na ɛnyɛ project a mo de mo nsa kan biribi wɔ akwan no koraa mo nwie yɛ ɛna mo sɛ then this year nso yɛ another year of road oh. because mo sɛ ɛkwan bebree wɔ hɔ a mo hyɛ ase a ɛɛ mo nwie yɛ ɛna mo to aso wɔ no anaasɛ mo san bɛyɛ wɔfra kan ho. deɛ yɛ sɛdeɛ sɛdeɛ president kaa sɛ yɛde ne nsa aka no obewie. Na deɛ ɛwɔ sɛ yɛde ka ho nso no, yɛde aka ho. Ghana kwan, wontumi nyi, wontumi nka sɛ yɛyi no within a year, anaasɛ ebia we but ɔwɔ sɛ ɔbɔ ɔho mmɔden sɛ ɔbɛyɛ more.
Nti ɔno no anani, n'anisoade mu ne sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ kwan no, more no ebetumi ayɛ den ayɛ. Do you understand? Nti sɛ me meka Nana Dankwa Akufo a year of old, I can tell you sɛ the the the ɛkwan a ɔde wɔn nsa akeka, masa.

yɛ ma dwori wo su no nti me deɛ ɛnsɛ dɛ ɛhame wɔka ne saa deɛ yɛbɛto ase bɛyɛ hwɛ budget ne general mhm. wɔn se wɔn baayɛ no ama mu a wɔn abu no bi nsi da wɔn kan akan sɛ efi si ghana nya independent kura deɛ ama mu a wɔn abu no bi nsi da yɛsi kɛsɛm no yɛ papa bibi ɛyɛ wɔn kasa na ɛyɛ ame ntena nkasa kura a odi yɛ so no. Wɔasesa ne busuafoɔ koraa agum na ɔmu ɔmu ɔmu yɛ adwuma na wɔde ɔman ne sika tua wɔn nkantombrɛ da nti sɛ sɛdeɛ ɛbɛsesa wɔn abrabɔ mu wɔbɛhu sɛ yɛ turu because mehu wɔn mpanyin a wɔaba a wɔde ne busuafoɔ ne ne mma nyina koraa agum because bosom sɛ obi agya akatua nti wɔn nhyɛ dɛn Ɛɛ afei to wɔn papa so so ɔman no ama nti wɔn no no wɔn mmere nti so ɔka sɛ ɔbaa yɛ ɔman no asesa a yɛsi kasɛm yɛ papa ɛyɛ ba yɛ simple mhm. obi a ɔhwɛ ne biara so ɔka sɛ ɔsi kasɛm yɛ a ɛnni kwan sɛ yɛkyerɛkyerɛ ma ne ɛkɔduru baabi o ɛnyɛ dɔkumɛnti kasa bebree o nyɛ aborɔfo bebree o nnipa ne botom wo mhm. obi a yɛsi kasɛm yɛ no na anɛ Yɛ ɛberɛ a aduane boɔ rekɔ soro, nsuo kura yɛrenom no ɛrekɔ soro. Wɔsi wɔasiesie wɔn ani yie. Nkurɔfoɔ afei ne nkurɔfoɔ bɛkɔ ahokyere mu. Nsuo kura yɛrenom no ɛredene. Yɛ nsuo boɔ rekɔ soro. Wɔsi wɔama wɔn ani mu yɛn ho atɔɛ. Da bi a meka kyerɛ sɛ NPP foɔ kasa ɛna prante nkurɔfoɔ. Sɛbio anɛ na mene baako wɔ network bi so ɔsɛ o. jɔ maa ma tam na greek aguro zero na mi se zero ni deɛ obi. ɛsɛ zero point four. ayi ɔsi ne nyɛ koraa o tie o mm-hmm. na ɔmo mu baa yɛ deɛ agreek aguro ɛyɛ sample mi maame a ɔhwɛ mi mi mm-hmm. nua bi a ɔte kuro ketewa ɔmo hwɛ mi jɔ maa ma tam na dɔ kono one city na ɔtɔ ne sɛn two na aburo bag ne yɛ tɔ ne sɛn saa tam na twenty four food in maa yɛ na aburo aburo na fifty kilo no ne yɛ tɔ ne seventy city mm-hmm. anɛ naa. Agreka aguo ama aburo aba abɛbu no ɛne aburo aduru two two fifty two twenty nti woyɛ saa na na wodi nkɔfoɔ atɛ nkɔfoɔ ho kyerɛ mu akɔm di nkɔfoɔ woso sɔre a wosi mede plantain for food aba me ne wo kasa me nua wopa agogo ne hwɛ aburo a yɛakɔkra ba wɔn bɛtena tv so wɔn so aburo aba ma yɛn kra wobɛkae a ɛna fo wɔn nyɛ aburo ɛmfili ɛmfili nkɔkɔ no ɛna ama nnɛ ɛne kosua koraa duru one series twenty pesos wokaa ne yɛ nuanom aka akyerɛ wo sɛ no ebi na ɔsi wɔn ani sikasɛm yɛ biribi ɛya kosua menim pɛdɛ me metɔ deɛ pɛdɛ me metɔ deɛ crate no akɛseɛ no ɛyɛ twenty series wode metwa ntorɔ memfa me ho mepaakyɛw mepaakyɛw yɛ bi ɛsesɛ mebɛtena tv so mempɛ sɛ me ne obi bɛ challenge sɛ yɛn ntɔ kosua one series twenty pesos a jake twa ntorɔ ahɛfoɔ na wɔn hwɛ mi no wɔn mɛ gye edimi this time no mi mpɛ sɛ mi na wɔn mɛ agi because obi enu sɛ kosua deɛ yɛ kyi kura ni bi di gye one series fifty pesos. o ya deɛ deɛ kyi deɛ o nka nsɛm ni ti si deɛ mi mi twa ntorɔ ti si deɛ mo nkɔ ana mo ti Ghana ɛnfa ɛnfa mi ho mi kura yɛ mi dɛ ɛyà na mi papa bi mi papa bi sɛ ɛyà ma mi nkasa because mi kasa yɛ mi dɛ sɛ. ɔma ne nneɛma bu ɔkɔ soro ne nsɛm a wɔn kaeɛ no wɔsi ɛyɛ ama mi nka ne saa because yɛn mu na ɔka ne korɛ na yɛsi ɔretwa ntorɔ nti nipa ne emia no no ne yɛahwɛ nti deɛ mimi ka ne sɛ ɛnɛ ɛnɛ ɛyɛ mo bu ɔhwɛ baabi aduru hwɛ nneɛma a ɛkɔ so biribi asɛe hwɛ sika ebedi ne nsɛm Abɛbie no hɔ abɛbie no hɔ a wɔnyɛ saa sika no wobisa nsi sika no ɛdeɛ na ɔmodeɛ na ɔmo aka kyɛ ɔsi free education mi wɔ free education yɛ wɔyɛ ne sika no a ne yɛ tito hɔ no ɛno ne yɛfa kɔ yɛyɛ baabo si a wagye mmɔ sɛ ne wagye bɛyɛ one sixty something mm. one sixty seven anaasɛ one sixty eight yɛnim deɛ ɔde sika no ayɛ wusu na wosɛ nyɛ sika ba wɔyɛ mɔni no mhm. so wohwɛ a ɛnɛ tam se tiri dwom ama tam deɛ no wɔnyɛ no ɛnɛ ɛyɛ tam se tiri. Dwom ama dawuruma, gas, ne yɛtɔ no wɔ Nigeria. Ɛnnɛ Nyankopɔn adom, mete se na wɔkasa education minister ne sɛ gas ɔhye a ɔmo ɔmo a ɔmo hwɛ gas nso ɔmo se fault bi wom. Na me se ah, nyɛ na mo se Dwom ama wanyɛ hwee. Ɛnnɛ me ne wo ka sɛ ɔmo se Ameri no problem wom, gas na ɛsɛ yɛde kɔ ɛkɔma Ameri ne ɛka ho na yɛnyɛ off. Wonte kurom ha.

Machine ne baako ayɛ prɔbɔ. Munsua baako ne ba yɛ deɛ ne yɛtua ka yɛtua ka berɛ yɛn yiw so nɛ. Ɛkyɛ si ne ntorɔ wɔn ntorɔ na wɔn twa no bi nie. Sɛ wo ka kyɛ nse dwɔn maa ma kra machines bebree aba a machine ne da hɔ yɛn fa nyɛ hwee. Me nua kyɛ ama kora wɔtumi ka wɔn sɛ ɛsɛ yɛpɛ dɔko no mmienu ne akɔtɔ mmiɛnsa. Ɛnɛ machine ne baako asɛe baako ne dwɔn maa ma ato ato a ne yɛtua ho ka ne yɛn fa nyɛ hwee no. Ɛnɛ yɛsrɛ NPP aban Nana Akuffo Addo aba mesrɛ wo onkɔfa saa machine a yɛtua ho ka four years nie a yɛn use no omfa mmɛsɔ light no ma Ghana foɔ na wongyae saa ntoro no a ɔmo gu so twa ɛnɛ wobɛka kyerɛ sɛ covid aba wakɔgye sika firi wɛban wakɔgye sika firi ayi IMF Woakɔyi sika firi sika a na de ɔmaa ma petrol 2012 oil money no a na ɛyɛ ti bi to hɔ no, woakɔfa bi wɔ hɔ. Wobaeɛ na wose woayi mu 600 de mebɔ a, wose nkurɔfoɔ adwuma ɛsɛe. Nti woayi mu 600 sɛ wode pushi nkurɔfoɔ adwuma ma no akɔ so. Wowieeɛ no, wose wode nsuo akyɛ yɛn. Wobaeɛ a wobɛbu akonta huhuuhu kyerɛ yɛn sɛ sika a yɛnyɛeɛ nie nti wode boa ma yɛn nuanom bɛtena ti. Ɔpɛ, Ɔmampanyin, wayɛ adeɛ, yareɛ baeɛ, wɔkyɛ yɛn nsuo. yɛ mmɔ n'aba so wɔ tena se ɛna ɔte so bɛdeɛ me meka ne sɛ sɛ bio driverfoɔ wofu wotɔ bi kyama tɔ bi metɔ bi woka kyerɛ driverfoɔ sɛ income tax ɛyi no na yi ɛnu no efiri hɔ ɛ percent ato fuel so wɔn nso wɔ kun ana ahiafoɔ na ahiafoɔ fuel na ayɛ sɔ no. jake sɛ fuel de ɛnu sɛ ɛyɛ deregulation ana. ɛ afɛ de yɛ saa hɔ. na mi bisa ɔsɛ wɔ awɛ. ɛ mi mi bisa mi mi bisa mi twenty sixteen. wọ́n bá bẹ tu yẹn no wẹ́ẹ́ di ọ̀dẹ taasi náà ọ̀dẹ taasi tó sọ. wɔde akɔ dwuma ɔmo ankasa no nso benya da ɛna ɛno ne deɛ deɛ deɛ mahama hyɛ aseɛ no. mɛba wei ne nyɛ deɛ woka no bi wei ne deɛ wɔse wei ne deɛ wɔse o na ada wo ma me nkasa ɔkasa na wo ada wo hunahuna ne na ato so ɛna ɔka kyerɛ sɛ ɔka kyerɛ so wɔde ba abɛku na yɛde nsuo akyɛɛ mo bɛtena tv so dwua mo num mo de nsuo akyɛɛ afei wode taase ba abɛto so ma yɛ saa ntua ka wo ka kyerɛ ghanafoɔ saa wobisa akwasi bi ne ɛyɛ me dɛ paa ɛfiri sɛ ɛbae ma anya bi me nua kyɛ ama menim so ɔno so

Nea enti a meka sɛ gyina no sɛ before budget no ankasa no ɛbɛba no na already no yɛadi kan tu fo January to eleventh month almost fifteen Already no yɛgyina yɛn se a sɛ wokɔ Akas hene mu a wotɔ nnam a bɛto so nti na kɔba sɛ wotɔ ten gallons a day a automatically no aban no gye fifty Ghana cedi fam. Enti ɛnɛ na efii sɛ

Sɛ nankasa ɔredi ne sika na yɛtete kwan mpo no a, yɛmfa nyɛ hwee, yɛwɔ yɛn akwankyemfoɔ nso. Ɛnnɛ hɛn kwan a ɛwɔ kurom ha, ɛso atwitwi yɛ kontonne. Enti nnɛ, saa tuo no a mobɔ abɛtu mu no akɔ hɛndɛd pɛsɛnt no. Yɛbisa sɛ, Ɛno nti yɛsrɛ aban ne ne mpanyimfoɔ sɛ wɔntie mmɛne saa mmere yi a

afa asɛntsitsir bi edzi, ɔsɛ dza ɔma me asamu yi boa me ma ɔsee sɛ gu me prɛko na na kwan no pɛ sɛ ɔku yɛn ɛfiri ɔmo amu ha mo nya. Mm. But obi bɛka sɛ wo se eh, toll levy no mo last year mo hyɛ ase ehu eh, improvement ɛwɔ yɛ akwantempɔn ahodoɔ so ɛna ɔmampanin se mo nsa ntue bi nka ho na yɛntumi nya kwan no yie mfa ma ahyɛnkafoɔ na ɛntumi mmoa eh, nka nyɛ saa na ɛyɛ

good good na mebisa sɛ tolavi no ana yɛnte aseɛ ntua na yɛakwa ntempɔn no ɛɛ ɛnyɛ kama mfa ma yɛn na accident ahodoɔ no koraa na ɛso ntumi nteɛ. wọ́n di àmà ní kálù wọ́n ní sẹ́ tó no yẹ dẹ̀ ma private organization ọmọ ti di sika no. sẹ́yìn náà pẹ̀sẹ̀ ntẹ̀ntì dúró

Ɛɛ, mo ne aban no wɔ nhyehyɛe afe biara no, ebia ɛɛ quarterly ɛna mobɛto mu. Nana, mo ne aban no wɔ nhyehyɛe sɛ montumi nto ɛɛ just like that. Enti sɛ mobɛgyina wei so de abɛto mu di a, na moma yɛn nso a yɛfa kaa no, yɛn nso yɛn ho abɛkyerɛ yɛn o.

na nso mede ase nana redu yɛ international road drivers union eh, pro ɛna moate ne nka sɛ adorafoɔ no eh, wotie concern drivers eh, wotie gpr2 a asɛ ɔmo nyinaa no eh, ɔmo ɛnyɛ happy about this new budget a eh, owura kye mɛsabɔ nsu ɛde kɔto dwa ɛwɔ mase bɛdwa mu eh, members of parliament ahyɛ ase a ɔmo ɛdi bɛti ho ɛnɛ eh, yɛbɛnya mmerɛ na yɛde ho nkɔmɔ yɛtwa ɛho mmra asoma yɛba a Yɛbɛtoa so.
Nyarewa ahodoɔ bɛn na agye nipadua no abɔ so? Yareɛ bi te sɛ. Yareɛ, w'anum ato, wontumi ndidi, ɔbaa ne barima a wontumi nwoɔ. Mekamfo Tawhid Naturopathic Clinic a dodoɔ no ara ɛfrɛ yɛn Madam Katri Clinic de ama wo. Madam nam homeopathy, naturopathy so bɛtu wo yarewa nyinaa afiri hɔ. Yɛne kɔfabaeɛ de Madam Katri Tonic aba adwaman so. Ɛboa siesie nipadua no ne titiriw de ma mmaa, wɔnom a wɔn mfikyikɔ nsisi so yie. Sɛ wonom Madam Katri Tonic a, ɛboa wo ma wo nipadua no nyini yie na aboa ma wo mfikyikɔ nso ayɛ kama. Yɛwɔ mfidie nwanwaso a yɛde ba adwaman so a yɛde hwehwɛ nipadua no mu yi yarewa hodoɔ wɔ Kumase, Asante Mantam, Buadi ne ɛwɔ. Madam Katrin Clinic, yareɛ nyinaa last stop. FDA ahwehwɛ saa adwadie kratoɔ yi mu agye atom sɛ ɛyɛ.
Ɔse, Animdeɛ a me manfoɔ nni bi nti na wɔn ani yera. Ebinom bɛfrɛ wɔn ho sɛ meyɛ wɔn asɔfoɔ, nso na wɔnnya m'asɔremma. Akɔm. Ɔmfoɔ no yɛ dodoɔ sɛn, nso bɔne a ɛkɔ so no ammorɔ bɛn yɛ Akrammofoɔ. Enti yɛn nyamesom no, ɛnyɛ nkwasea nyame na ɛyɛ so. Obi wɔ hɔ a mene wo kasa yi stroke akye no. Wayayayaya stroke no. Nti diifoɔ no nim nti ɔde Yesu yɛ Yesu na ɔde motia aba fie. Diifoɔ mua ɔbɛ diifoɔ mua wii tramadol mmaasa.
Piaw, sɛ ɔho adwiriw, ɛnyɛ danta ne danta, danta de biribi bɔ ano. Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center, ɛbena da biara 7 to 9 Kumawood TV na yɛnya mmerɛ nwura sunsum mu ɛna asukɔ na ɔhaw reda wo soɔ no, Malam hwɛ na ɔnyi mfiri hɔ mfa ma wo. Ɛtwerɛ, yareɛ biara, ɛdam, wo sika na ayera na wohwɛ, w'agyapadeɛ bi na obi nam kwan to gold na wopɛ sɛ wonya mmoa, anaasɛ ebi akwantuo na nneɛma ayɛ den ama woɔ, wo ba no ɔda so dwonsɔ, anaasɛ akwantuo. Malam Muhammad Spiritual and Herbal Centre na kakye, Kwawu Atibie, Kwawu Atibie, tie no yie, Kwawu Atibie, Eastern Region, ɛhɔ na Malam wɔ, Asikafoɔ Amantam, wode wodu kwawu a wɔsɛ wokɔ kwawu atibie woduru hɔ pɛpɛpɛ a woyera koraa no a busa unity fm anaa wɔbɛfrɛ 0246 647 247 0246 647 247 sɛ ne nso sɛ malam ɔnyɛ sikaduro ɔnyɛ double money pocket no dry azanfoɔ na ɔmoyɛ saa de no ne kronkronkronkronkronkronkron original ɛne malam muhammed spiritual and herbal center ɛne yɛ nhyia ɛbena da bia 7

Yɛn hwɛ mma mu a na John Dramani Mahama former president wɔ wuo. Yɛn na Danko Akufo Addo bɛsɔ ɔman yi mu. Na yɛ ka sɛ obi tumi due na si ayi ne su adua sɛ tumi ka sɛ agriculture yɛ yɛ ba yɛ agriculture aduane sɛm a masa masa yɛ ka fɛ sɛ yɛ ka nom si nsuo na ɛtɔ. Na mi bisa John Dramani Mahama former president ne mmerɛ so no na nsuo ntɔ.
Masa sɛ wo ne obi ɛɛ ɛsi akan.

You understand? Na sɛ wo hwɛ ɛnɛ a yɛ me ne wo tu wei. Yɛn hwɛ, wo deɛ mom yɛn hwɛ o, the whole wide world. Look at the situation a ɔman ɔman no nyinaa wɔ mu. Hwɛ ɔman a na wɔn gyina wɔn nan so kura no masa, ɛnɛ nneɛma mu ayɛ den ama wɔn. Na sɛ ɔtumi nyɛ ɔman panin ɔtumi gyina ne nan so wɔ abira nneɛma mu yɛ den maa yɛn. Ma bɔ mɔden. Ɛɛ ɛn yɛ bia wɔn ho kyerɛ mo. Menye sika kakrakra, mo nyi nsuo na tii si bi kakrakra, mede kyɛ mo.

Ana dɛn kɔ akufo ado aban a wɔbu no wɔn mmɔbu sɛ nkwa ntwala no mu? Ɛna the type of loan a wɔcontract no masa is years ɛyɛ years a years no investment na yɛyɛ no ɛbɛduru hɔ no na yɛyɛ ni hɔ no yɛn mma bɛtumi sɛ investment na ɛtua sɛ sika no nti sɛ ɔyɛ ɔman Na sɛ ɔso duru mob sɛ nyɛ invɛ capital investment ɛva maa aman a masa na wɔ what kind of what kind what kind of country are you ntɛnɛ dɛ kɔ ɛfɛ taa mu no sɛ wosi ɔbɔ bosia wɔ mɔ reckless bosia wɔ mɔ bosia hunu wɔ bɔ bosia wɔde yɛ nnwuma wɔde ti biabia nnwuma wɔde tete yɛ mɛbunu yɛ mmeranteɛ ne mmabaawa sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaakye ɔman no bɛgyina ne nan so

Jonas a baa no no, ma me mia nhoma no ntom memfa bɛyɛ three course, zero two zero two six six eight four six one zero two zero two six six eight four six two. Ma bia nhoma no atom, wobɛtumi afrɛ ɛɛ eh, yɛmfa few course na yɛmfa nsi ɛnɛ ɛyɛ eh, maame baako ɛɛ eh, ne awoda ɛɛ madam Aisha Frimpong Aisha Frimpong Ɛɛ ɔtɔ hɔ koraa yɛ sɛ central market a central market ɛɛ woyɛ amadi ani wote ato nsu bokuro ɛɛ mɔmi happy birthday to you fifty five years nyame ayɛ adeɛ paa hello good evening hello good evening. Ìbàtɔ o ba mi ntie o ho why ɛɛ ntie o ho wɔ TV no so tie o ho wɔ phone a de fere no mu yɛ bɛ te wɔ nka zero two zero two six six eight four six one six six eight four six two ɛɛ Aisha Frimpong ato nso bokuro ɛna awoteɛ mɔmi ɛɛ abusuafo nyinaa yɛ ma happy

Aba na yɛtie o kasa. Kasa yɛtie o.

ok ɔyɛnɛ yɛn ti ɔnyimire. yɛte wo nka. otie no
otie no
ha, na mesrɛ aban no wɔnwɛn yɛ brɛ, ama yɛ brɛ, yɛsrɛ no Nyame nti, sɛ wɔnhwɛ Nyame na wɔnka nokorɛ mma ɔman yɛ ho ntɛɛ a, Yesu nam kwan mu ba, yɛde regya Nyame, yɛne yɛtɔ aba maa no, ɛna nnɛ.

Na yɛn nsɔresoɛ mmerɛ no koraa no ayɛ mmerɛ dada. Yɛn na mo asesɛ da biara monya adagye na mohwɛ aseda nkɔma Tawhid Naturopathic Clinic a ɛwɔ Kumasi Buadi. Bɔ mmɔden ara na ɛbra na wɔntumi nhwɛ ɔyareɛ